Kif għandna l-Christmas tree tagħna, is-siġra tal-Milied tagħna aktar milli l-Christmas tree, għalkemm naħseb ħafna min-nies iktar jirreferu għaliha bħala l-Christmas tree, le? Qed noqgħod daqshekk attent bil-lingwaġġ għaliex miegħi għandi wkoll lil Thomas Paċ mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, inti x'issejħilha? Siġra tal-miliet hu. L-iktar. Mhm. Eh, le, naqbel miegħek li hija isbaħ, ma naħseb il-maġġoranza ta' nies Christmas tree. Mifruxa u tintuża. Eh. Qabel ma nibdew fuq il-deċiżjonijiet tal-klim bl-Ingliż fil-Malti, eh, Alistair, ta' ġurnana ftit, għax qed nara ħafna kambjament. Jiena bqajt għaddej, preparajt Is-soltu anke fil-programmi ta' qabel tkellimna dwar fit-tippa ta' iva. siġra ġili poġġejna min jagħmel stilla, min jagħmel ċof, min jagħmel designs eh, differenti. Eżatt. Hmm. Li jagħmel differenti din id-darba fejn għamilt Ġoff li qed naraw bħalissa fuq l-iskrin fejn użajt id-deb solidu u x-xibka, fuq nett għamilna dak il-materjal brocade, u mbagħad li qed naraw bħalissa fuq l-iskrin għamilt is-satin gold tad-deb u fuqu poġġejt dak dik ir-ribbon ta' raw silk embroidered u fiha anke xi fosos fuqha. Ġifieri poġġejt tliet iċfuf differenti f'pożizzjonijiet differenti U r-ribbon komplejt niżel biha fis-siġra stess u bdejt inpoġġi anke l-bobils fis-siġra. Illi ftit ftit allura nistgħu ngħidu li kważi lesta. Jew jonqos ħafna iktar. Viċin, viċin, le viċin, mhux ħafna. Minn hawn u ftit tal-ħin ieħor inkunu nafu aħjar il-mod komplut illi se tieħu l-bixra tagħha s-siġra. Tagħna. Thomas, kif inti qabel xejn? Tajbin ta'. Bdejt tidħol hekk fl-ispirtu tal-milied? Hawnhekk iktar tidħol. Hawnhekk eh, biex xira. Il-deċiżjonijiet eh, tal-klim bl-Ingliż fil-Malti. Din isa saga illi ma tispiċċa qatt. Jiena fl-ewwel wieħed kemm il-darba anka eh, jitqajjem xi dibattitu fuqha. U nemmen illi għall-aħħar tispiċċa għax nemmen li jispiċċaw koll il-Malti. Ma nafx taħseb Eżattament, prosit. Ma tispiċċa qatt propju għax il-lingwa hija ħajja u l-kliem dejjem dieħel. Dejjem ħadd iltaqa' ma' kliem ġdid. Ħafna drabi illum il-ġurnata noħduh mill-Ingliż u xek. U allura is-saga, jekk sejħula hekk, ta' dan il ta' kif sa niktbu dan il-kliem ħatibqa' kurrenti, ħatibqa' dejjem attwali. U bir-raġuni għaliex sissa Jean-Claude, ir-regola li konna qed nimxu fuqha għal mod ta' kif sa niktbu dan il-kliem. Sewa. Kienet regola ta' 34 sena ilu, 1984. U din ir-regola prattikament kienet tgħid fi ftit kliem, fi ftit kliem tiegħi sewwa ħalli nispjegaw lit-telespettaturi. Kienet tgħid li kelma jekk għandek bżonna ħat integra fil-Malti billi tiktibha la Maltija, ħat tiktibha kif tinħass. Iġifieri ngħidu aħna jekk għandna bżonn fridġ. Ekku. Fir iġiġ. Ġiġ, eżattament. Jekk għandna bżonn kompjuter. Ekku. K-omp, j u t r Eżattament. Issa dak iż-żmien kompjuter Ma kienx jeżisti. Hekk. U proprju ġejt għaliha inti stess. 84 bir-raġun dik ir-regola kienet valida għal dak iż-żmien. Minn dak iż-żmien 'l hawn, 34 sena wara, 2019 dalwaqt, il-Malti kompla jiżviluppa, kompla jieħu ħafna aktar kliem mill-Ingliż u aktar kunċetti u kliem kompost u kliem twil illi jekk se niktbuh kif jinħass, Ħa jdarras lin-nies, b'kull raġun. U allura l-Kunsill tal-Malti kemm ilu mwaqqaf mill-2005 f'dal-aħħar snin ra li din din dil-biċċa problema mhm. irridu nsolvuha. U rridu nsolvuha billi naġġornaw ir-regola li konna qed insegwu. Kull liġi hekk, is-soċjetà tibqa' devolvi, il-lingwa tibqa' tiżviluppa u allura trid temenda tittaġġorna ir-regola li jkollok. U propju f'dawn l-aħħar madwar għaxar snin, il-Kunsill tal-Malti kien qed jiltaqa' ma' nies minn setturi differenti, għalliema, tradutturi, ġenituri wkoll, anke għamilna stħarriġiet fl-iskejjel ma' tfal ta' kull età, eh, xandara u ġurnalisti, daw kollha li jużaw il-Malti f'xogħolhom. U smajnihom, rajna x'għandhom xi jgħidu, x'jaħsbu fuq din il-ħaġa. Barra minn hekk ukoll għamilna żewġ seminars pubbliċi li fihom seta' anke jagħti s-sehem tiegħu l-pubbliku in ġenerali. U wasalna għal deċiżjonijiet tnejn li propju dil-ġimgħa stess ħajkunu uffiċjali, mhm. tajjeb ngħidu li sa jkunu uffiċjali ma mhumiex se jidħlu fis-seħħa lissa. Għaliex iddeċidejna bħala kunsill li nagħtu moratorju ta' ħames snin, ġifieri hemm perjodu. Tajb li nispjegaw nispjegaw ftit din għaliex eh, ħafna nies ehm, li ikolli ġieli ċertu ċertu kritika wkoll. Sa jiena nipprova, ġifieri qabel xejn dejjem għamil ta' ċara li indum nippreżenta sakemm il-vokabularju tiegħi jibqa' ġġornat. Ġifieri jiena il-moment li nibda nħossni niexef mill-vokabularju nieqaf nagħmel dan ix-xogħol. Inti f'dar każ taħdit, aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq kidba. Issa, meta qed nitkellmu imma e, ekku fil-każ tiegħu taħdit, però kif taf wieħed jitħadded u anke jekk jekk għandek jekk għandek e, u anke il-persuni in ġenerali. Ħafna ssib min jgħid li għax inti vera toqgħod attent e, Jintiġina ħafna drabi naturali. Imma ħen għamel l-impen tiegħi biex nitkellem bil-Malti. Jalla tkun budela l-ħafna xandar oħrajn u mistednin bħali li jispiċċaw bil-qeda hawnhekk ikunu ftit iktar konxji li qegħdina qegħdin fuq it-televiżjoni U għanna u koll l-obbligu minnaħa tagħna aktar mill-li kieku għeddin nitkellmu ix-xat jew inkella il-pjazza. Biss ħafna huma dawk illi anka tasalli ċertu kritika. Fis-sens illi iwa dal-Malti dejjem ħajqgħod jinbidel, iwa aħna ma noqogħdux inbidlu daqstant l-Ingliż, mm. per eżempju. Minna mela, ta' eh, eh, Riċentament kelli kelli ehm, il-xaħat illi kitibli u għalli imma jekk it-tfal tiegħi qed jitkellmu b'dan il-mod u jiena qed nitkellem ukoll b'mod ieħor. Għaliex jiena l-Malti li studjajt, studjajtu differenti milli huwa llum. Mhux hekk? Eh, aħna kif ħa nitwaħħdu flimkien, għax iktar ħa nitħawdu milli ħa nitwaħħdu. Eh, importanti li dak li jkun jibqa' ġurnat u xogħol il-Kunsill ukoll f'dawn il-ħames snin li qed insemmu ta' moratorju huwa illi jikkomunika dawn id-deċiżjonijiet hemm barra man-nies ħalli n-nies tifhem x'inhu l-ħsieb warajhom. U nistgħu nuru jekk nitlob daqsxejn iva. direttur jekk jogħġbu tabella Li tfisser fil-qosor ħafna, b'mod ġenerali ħafna. Dawn id-deċiżjonijiet qed jgħidu. L-ewwel ħaġa taqsima għal parti l-blu li qed tidher bħalissa qed tispjega żewġ prinċipji kardinali biex ngħidu hekk. Mela, qabel xejn, kelma mill-Ingliż se nuża jekk verament għandi bżonnu. Jiġifieri jekk jiena minflok ticket diġà għandi biljett jew minflok ċitazzjoni, sewa minflok ticket għandi ċitazzjoni għax tintuża f'żewġ kuntesti, għandi nuża l-kliem bil-Malti li jien diġà għandi. U dak huwa prinċipju bażiku ta' dawn id-deċiżjonijiet ngħid nitilqu minn hemm. It-tieni ħaġa, jekk imbagħad neħtieġa tassew, ġifiri il-tini kaxxa l-blu, jekk imbagħad tassew neħtieġa l-kelma, per eżempju għandi taħdit, diskors u chatting. Eh. Dawn huma kontesti differenti, sewa chatting ħanużah fil-kontest digitali fuq l-internet, taħdit għaddejjem bħal taħdita. Jekk għandi nagħmlu mod infaddalu nissejvja. Infaddal il-flus, nissejvja. Xi ħaġa, dokument fuq l-internet. Mela allura noqogħdu attenti li qabel ma nqaċtu kelma mill-Ingliż fil-Malti, mhm. naraw ftit jekk għandix bżonna f'ċerti kuntesti. Jiġifieri wieħed ikun qed jagħmel żball meta jgħid taf kemm issejvjajt flusu? Dak huwa żball. Ekku, bla dubju. Eh, nista' nuża l-kelma taf kemm faddalt. Mhux hekk, għandek tfaddal u allura ma noqtlux kliem milli aħna diġà għandna. Imma jekk hemm kunċetti ġodda mhm. li deħlin fil-lingwa u li għandna bżonn nispjegawhom aħna u nitkellmu bil-Malti. Ġifieri jekk aħna dan pereżempju dan il-filmat li dawn l-slides li għandna, dawn l-istampi li għandna. Jekk wieħed jgħid qed dawna Qed infaddalhom ta'. Wieħed jibda jidher ta' x'inhu jagħmel. Jaħsbuh qed jgħandu xi kollezzjoni ta' importanti li ma nkunux redikoli wkoll. Ġifieri rridu nkunu realistiċi u jekk hemm kuntesti li jitolbu kliem mill-Ingliż li jintuża kliem mill-Ingliż għaliex le la m'għandniex kliem ieħor minfloku nużawh. Issa mbagħad id-deċiżjonijiet nej jgħaddu għat-tieni biċċa, tieni parti tat-tabella, il-parti l-ħamra, illi qed titkellem fuq mela jekk Għandi bżonn il-kelma mill-Ingliż issa. Kif se niktibha? U hemm tlett stadji li wieħed jista' jżomm f'moħħu jista' jgħaddi minnhom. Qabel xejn. S'issa hawn min jgħidlek trid tagħmel il-virgoletti jew il-korsiv, ekku, tagħmilhom fl-inverted commas jew italics. Ħa nitkellmu fuqha dik dalwaqt. Mela, l-ewwel ħaġa, inħalliha miktuba bl-Ingliż jekk hi kelma komposta. X'jiġifieri kelma komposta? Jiġifieri kelma magħmula minn Kliem minn diversi kelmiet. Mela jekk jien għandi roundabout, windscreen, fire extinguisher, dak il-kliem id-deċiżjonijiet nej qed jgħiduli ħallih miktub bl-Ingliż, iva, tiktbux la Maltija. Raġuni hija naħseb jiena ovvja, loġika, illi dan huwa l-aktar kliem li jdarras. L-aktar kliem li aħna mitħla tiegħu diġà minn fuq l-internet Anke ġieli qabel kunċett jidħol f'pajjiżna stess. Nara fuq l-internet jien naf tablet u tibda titkellem fuqha qabel ma tkun bdejt tixtriha. U allura dak il-kliem għandi bżonnu u nużah u niktbu bl-Ingliż, nħallih bl-Ingliż. It-tieni stadju x'inhu? It-tieni stadju hu illi jekk jien għandi nom, fejn għarfien, jekk għandi break, U allura qed nitkellem fuq il-break tal-iskola, pereżempju, jew il-break tal-karozza. Qed nitkellmu fuq il-breakijiet tal-karozza. Emmu, għandi l-plural, brejkijiet. Sewa, jekk jiena. Marru li l-brejkijiet. Ekku, jekk jiena għandi l-plural li mhuwiex bit-tarf esse, mhm. mela break, brejkijiet, sors, sorsi, Sewwa jekk għandi kitla ktieli, plural miksur, plural sħiħ da meta meta nkunu qegħdin nistudjaw. Jekk għandi xi wieħed minn dal-plurali li mhuwiex esse, dak sa niktbu n-nom la Maltija, ħa niktbu bil-Malti. Sewwa. Sewwa? Imma la sa niktbu. Ġifieri brejkijiet. Ekku. U break niktbu bil-Malti. Bil-Malti, veru ejjek. Mela sa nikteb break bil-Malti Għax għandi l-plural tiegħu ijiet. Sewwa. Mhux għax ngħid ibrejkja jew ibrejkjat, di daqsxejn di importanti li niftehmu fuqha. Qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn il-verb u n-nom, bejn l-isem tal-ħaġa, nom, u l-isem tal-azzjoni li ta' dik il-ħaġa. Mela l-brejk u brejkja, dawn se nifirduhom. Okay. Ħa nikteb in-nom la Maltija jekk il-plural tiegħu, meta jkolli ħafna minnu, Qed jieħu plural li mhuwiex esse, għandi brejkijiet f'dan. Sewa. Dak sa niktibhom la Maltija. Imbagħad it-tielet, it-tielet, it-tielet stadju tal-ħsieb u illi jekk allura hemm nomi li jieħdu l-esse, plural esse, l-ewwel semmejt inti computer, computer computers. Jekk għandi pereżempju alkohol, Ma jieħux plural da. Le, dejjem ħajbqa' alkoħol. alkoħol. Hemmhekk jekk niġi nintaqa' ma' daw niġi fis-sitwazzjoni li nikteb irid għandi bżonn nikteb dal-kliem, dak għandi għażla. U qed inħallu l-għażla matura apposta ta' min sa jikteb biex ma nimponux. Sewa. Tajjeb imma ningħatu gwida u fid-deċiżjonijiet nejn qegħdin nagħtu gwida. Qegħdin ngħidu hemm kelma u kelma. Jekk għandek alkoħol, wis probabbli hija bidla minima li ħatar, għandek dik l-age ħataqtala rasa, is-siħa ssir k, mhm. u allura forsi tazzarda tħalli tiktib għala Maltija dik. Mm. Imma jekk għandek namlu mod fejna fien, eh, saffar offside mhm. f'kontest tal-sports. Off-site, l-ewwel ħaġa hija kelma komposta mela dik diġà għedna. Bil-fors. Sa nħalluha bil-Ingliż. Bl-Ingliż. Jekk għandek pereżempju foundation, mhm. sa minn hekk foundation qed nitkellem mhux fuq organizzazzjoni. Jew fondazzjoni, jew inkella foundation għal-makeup. Għall-irtok. Ekku. Dik jekk sa niktibha la Maltija, mis probabbli ħadd imbidel ħafna viżwalment sa nara differenti minn kif jien imdorri nara fl-oriġinal. U allura hemmhekk nissuġġerixxu illi bil-ħsieb mhm. liberu ta' minn ħaj jikteb imma kawtel għal dawn mhm. l-affarijiet, attent għal dawn l-affarijiet, jara fjazel bejn kelma u oħra. Allura ħantik eżempi ta' klim illi nużaw aktar kol kem aħna. Għax per eżempju l-foundation għaw min juża, u għaw min ma jużawix, jisalli għallu mużajni għatni li aħna, ma s-soltu ma nużaw. Kelli nużaw. Imma roundabout pereżempju hija kelma komposta. Roundabout kelma komposta, prosit, qed tagħmel test lilek innifsek inti jew. Roundabout kelma komposta mela se tħalliha bl-Ingliż. Online mhm. kelma komposta wkoll, se tħalliha bl-Ingliż ukoll. U futbol. Futbol. Illi sadrajna narawa eh, bħala kelma sħiħa, ma fil-verità hija komposta l-eroq tagħha. Futbol insertajt iċċumbajt eċċezzjoni, għax fid-deċiżjoni tnej hemm eċċezzjoni waħda fuq mhm. il-klim kompost li hija futbol, għax hemm dorrin narawha pjuttost stabilita fil-lingwa, allura dik hemm eċċezzjoni għalija li tista' titħalla bl-Ingliż, tista' tinkiteb la Maltija. Imma nistgħu nikbu bl-Ingliż. Tista' tiktebha bl-Ingliż. Ħalli l-ewwel wieħed vera nobos nara f u t biqol. Mbagħad volleyball imma le rridu nikbu bl-Ingliż. Ġifieri naħseb illi kulħadd. Jekk ngħidlek pereżempju Jean Claude, Tiċċarġja, kif se tiktibha? Tiċċarġja l-mobile. L-aħjar li għandek tagħmel huwa tgħid mela inti għandek charge, charger, mhm. il-plural jiġi blesse, charges, chargers, għaliex mhux charges sijiet. Ekku. U allura eh, tiċċarġja F'dak il-każ trid tinkiteb La Maltija. La Maltija. Il-verb ħa nifirduh minnhom. Ekku. Tiċċarġa se tiktebha La Maltija, ċarġu ċarġer, la għandi lesse ċarġers, għandi għażla. Jew ħa niktebha il-singolar u l-plural La Maltija jew is-singolar u l-plural l-Angliża u nkun konsistenti fil-kitba li qed nikteb. Imma l-verb tiktbu bil-Malti. Il-verb tiktbu dejjem bil-Malti. Inti l-ewwel semmejt il-korsif jew il-virgoletti. Iva. Id-deċiżjonijiet nej qegħdin jgħidu li ma timmarka xejn. Tibqa' Ġifieri dej. jekk iva, jekk ħa tikteb l-Angliża ħa tik- ħa tibqa' dej, Aha. naturalment ħa tużah l-am Angliża għax għandek Ekku. bżonnu, imma qed ngħidu li f'ċerti kotba ta' tfal żgħar ta' snin bikrin Aha. jistgħu jitfixklu. U allura f'dak il-kuntest partikolari biss limitat ħafna, nista' nuża l-korsif u l-virgoletti għal hemmhekk biss għal kotba ta' tfal ċkejknin biss. Aħna l-ħin kompletament skadilna xi ftit minuti fadalli, naf li huwa suġġett favorit tagħna u allura nistgħu nibqgħu għaddejjin, però naf li kellek appell x'tagħmel. Iva, bħalissa fetħu l-applikazzjonijiet għal kors fi qari tal-provi bil-Malti, kors li qed issegwih inti stess bħalissa hemm arak fejn hu. Dak huwa ritratt li ħadna fil-klassi. Kemm jien attent imma, eh! Hekk, huwa kors għal dawk kollha li jixtiequ jtejbu l-kitba tagħhom bil-Malti. Kors ta' sena l-Università fil-livell ħamsa, MQF ħamsa, jiftaħ fi Frar u jerġa' jagħlaq naturalment la twil sena fi Frar tal-2020. Sewwa. Il-applikazzjonijiet huma miftuħin bħalissa, tista' tapplika, jistgħu japplikaw it-telespettaturi għalih mis-sit elettroniku tal-Università, miftuħin sal-ħdax ta' Jannar illi ġej. Dawk kollha li jixtiequ aktar tagħrif, hemm hemmhekk fuq dak fuq dik l-istampa li qed naraw bħalissa id-dettalji minn fejn jistgħu jiksbu aktar tagħrif fuq dan il-kors. Min-naħa tad-Dipartiment tal-Malti żgur ikunu qegħdin jiggwidawkom u m'hemmx iprem milli jkollok din id-doża li provajna ntuha b'mod konċiż ħafna. Imma li wieħed jista' jiffoka u jispeċjalizza aktar fuq il-sienu stess bla dubju ta' xejn Huwa investiment, jiena ngħid mhux biss għal kwistjoni ta' tagħlim, imma anke għall-identità għaliex wara kollox aħna rridu nkunu l-ambaxxaturi ta' dak illi ilu jinġarr, ara l-ilsien Malti kemm ilu għaddej u minkejja ċ-ċokon tagħna hija bid-differenza ta' pajjiżi membri oħrajn, pereżempju tal-Unjoni Ewropea, aħna l-ilsien tagħna huwa lingwa uffiċjali ukoll Ewropea. L-importanti li ngħadduh lit-tfal u lit-tfal tat-tfal, in-nanniet u n-neputijiet li nkellmuhom bil-Malti ukoll, ħalli jgħaddi għall-ġenerazzjonijiet iż-żgħar. Magħhom inżid ukoll lill-qraba u l-ħbieb illi nistedinhom ikomplu jsegwuna wara dat-telebih. Grazzi.